Adieu sies e plan venguts dins aquelo cadeno que balho de bidèui de linguistique lengo nostro. Lo còp passat parlerem de lai bucaloi del latí. Tanbe vetzerem cossí lo sistèmo de bucaloi del latí se tremudèt e passèt de dèt bucalos a sèt. A l'encòp, aprenguerem çò qu'es uno bucalo que siò anteriuro, posteriuro, tampado, duberto, arrondido o non arrondido. S'avètz pas encara visto la vidèo, podètz trapar lo liant aicí bais. Bèi anènt veser las transformaciui de lai bucalos tonicoi del latí bulgar fins a lai lengoi romanicoi modèrnos. Parlarem del francés, de l'italià, de l'espanhòl, del portugués e de l'occità dins sa varietal lenga d'Oceana. Aprèp aquelo vidèo espèri que vos serà possible de passar d'una lenga a l'autra, almens de lei vocalos. Adoncòs, lo cambiament de lei vocalos tonicoi del latí bulgar fins a lei lengoi romanicoi modèrnos. De la vidèo precedenta, sabèm qu'el latí classic aviá dèt vocalos. Cinc curtos. I, E, A, O, U,

tonico. Una vocalo tonico se destrilha d'una vocala tono per la nautu, la fòrça o la durada del son produsit e que la met en relèu. Per exemple, en occitan, lo mot campana a trei vocalos, duas a tonos, la prumièira dins la sillaba ca e la darrièira dins no e una vocalo tonico dins pa.

Uno sillabo ei ditz dubèrt se s'acabo amb una vocala, dins aquel cas la vocala ei ditz liura, coma di lo mot ba.
Après la a, i a pas cap d'autrei sons. La sillabo ei doncòs dubèrta. Uno sillabo ei ditz tampado se s'acabo amb una consonanta. Al contrari, a lei bucalos, las consonantoi se produsisson amb un empediment de lo tractus bucal. Aquel empediment pòt èsser un barrament del tractus coma de las consonantos oclusivos que son. Pa, ba, ta, da, ca, ga. Tanben, pòt èsser no tampaduro, parcialo. Aquò es lo cas per exemple dins. Ma,

mai de dins un mot aquò's mai complicat, perqué no consonantos curro dins la sillabo precedento e curro dins la sillabo que ven. Aquí vau vos explicar cossí determinar lai sillabos en latí. De prumier, cada vocalo fa part d'uno sillabo. Se dis que n'ei lo nucli de la sillabo. Las excepcius son los trei diftons. Ae, oe, Au! Lai vocaloi d'un diftong fau part de la meteissa sillaba. Mas abans de contunhar, cal notar que la itso es en vertat doas consonantas, un ok e un s, e las cal tractar a despart. Tota consonanta a la debuta d'un mot fa part de la prumèira sillaba, qui atza una o mai d'una consonanta. Tota consonanta davant una vocala va amb aquesta vocala, Aquí, un grop de consonantoi format per un oclusivo seguido per un oliquido, valent a dire un elo o un ero, se compòrta com una consonanto. Aquò's lo cas tabé del grop comprenent Q e U. En fi, totoi las autras consonantoi fau part de la sillabo precedenta.

La prumieiro bucalo qu'anen bese ei la. I longo que demoret i di lo latí bulgar. Lo comportoment d'aquelo bucalo es pla simple. Dins totoi lai lengoi modèrnos ei demorat i. Per exemple, dins un assillabo duberto. Amica.
Amica. Amiga. Ami.
Amiga.
Amiga. e dins un ossillabo tampado. Scripta, scrita. Escrita. Ecrit.
Scrita. Escrita.
La segonda vocala ei la. O que ven de l'agú long del latí classic. En italian e dins lai lengoi de la peninsula ispanica aquel son cambia pas. Al contrari, en francés e en occità, L'aú Lungo del Latí se desplacèt mai enavant al meteis liòc que l'Aí Lungo. Çaquelà, aquel son servèt son arrondiment. Adoncòs, dins aqueloi lengos, aqueste son venguèt un oú, qu'es produsit amb la meteissa forma de la buco que per l'aú, mas en prononciant un oí. Totun, La grafio cambièt pas e lo i resultat de la u longo del latí s'escrivon totes ame la letra u. Per exemple. Iorat.
Jora. Jura.
Jura.
Jure.
Jure.
La tresen o bocal os la a que ven de la a curto e de la a longo del latí classic. Un còp de mai, cambièt pas en italià e dins lai lengos ibericos, mas aqueth còp l'occità fa coma aquelos lengos. Per exemple. Mare.
Mare. Mar.
Mar.
Mar. Autre exemple. Flamma.
Flamma. Flama.
Flama. Llama.
De son laç, lo francés destrilho entre la a liuro es a dire dins uno sillabo duberto e la a entrepatzado valent a dire dins uno sillabo tampado. Aquí parlam be de sillaboi dubertos e de sillabos tampados en latí e non pas en francés. Dins lei sillabos tampados, aquel son cambio pas. Per exemple. Flamma, flamme.
e dins lai sillaboi dubèrtos. La a cambio e pucho d'un gra per venir è. La dubertura d'aquelo vocalo depen de son entorn. S'en francés ei dins uno sillabo duberto, es è tampado. Mai s'ei dins uno sillabo tampado, es è duberto. Es en general escricho ambe la letro e. Per exemple. Mare.
Mère.
Autre exemple. Fata.
Fata. Fada.
Fada. Ada.
Fe.
La vocalo seguento ei la e tampado que proven de la i curto e de la e longo del latí classic. Dins totoi lai lengos, levat del francés, aquel son cambie pas. Un còp de mai, Lo comportament de la tampado del latí fins al francés depend de son entorn. Dins un ossillabo tampado, demòro e, que la dubertura ne depend de son environament en francés. Per exemple. Crispa.
Crespo. Crespo.
Crespa.
Crèp.
Crespa.
Al contrari, dins un ossillabo duberto, cambièt radicalament. De prumier venguèt ei, peiòi aprèp ue e fi final oa, sa grafio ei lo rebat de la prononciaciu anciano, oi. Per exemple. Abere, avere. Aver.
Aver.
Aver. Avoir.
Autre exemple. Pelo.
Pelo. Pelo.
Pelo.
Pel. Poil.
Adoncos, quand en francés avèm lo difton qua, ei fòrça probable qu'avèm un e, sustot e tampat, dins las autras lengas. D'aprenents d'occitan trantalho, se lo mot francés. Poil. Se revira en occitan per pel,

En portugués e en occità aquesta vocala cambie pas. Dins las autrai lengas, son devolopament depen un còp de mai de son entorn. Dins lai sillabas tampadas, la vocala patièt quate cambiament en italià e en francés. Totun, en castelhà, la vocala se diftonguèt e ei vengut iè. Per exemple. Tèrra.
Tèrra.
Tèrra.
Tèrra.
Tèrr.

Mèl.
Mièle, mièl.
Mièl.
Autre exemple. Pède.
Pè.
Pè.
Piède, piè. Piè.
Avèm gairebe acabat ame los cambiaments de lai bucalos. Ne demòro sonque duos a bese. Son lai bucaloi mezzanos posterioros. La bucalo miezzo tampado. L'au tampado que ven de l'au curt e de l'au lungo del latí classic cambièp pas en italià, en espanhòl e en portugués. En occità, putzèt un gra e ei vengut o u, totun, s'escriu coma dins las autròi lengos. Aquí ei lo francés un còp de mai que se destrilhò. Dins lai sillabos tampados, la vocalo se compòrta coma en occità. Es a dire que Monto d'un gra e se prononcio u. S'agrafio çaquelà ei lo rebat d'aquel cambiament, un u per la vocalo originalo, seguido d'un o u pel resultat final. Per exemple. Boca, boca. Boca.
Boca.
Buco. Buch.
Mai dillai sillaboi dubèrtos fatièt un cambiament bèl. De o Venguèt òu, veieu, e fi finala. E. Sa grafia correspon a la prononciaciu anciana, eu. Alavetz, la vocala s'ei desplaçar d'enavant en tot gardar sa dubertura. Coma per lei vocalas anterioras, sa dubertura depend de son entorn. Estampada dins lei sillaboi dubèrtas e dubèrta dins lei sillabas tampadas. per exemple. Coda.
Coda.
Cola.
Coe.
Quo. Que.
Autre exemple. Sapore.
Sapore. Sabor.
Sabor.
Sabon. Saveur.
Fi final, la vocala mièzo dubèrta posteriora que ve de la o curta del latí classic aguèt un comportament fòça parièr a aquel de la vocala anteriora correspondenta. En portugués e en occità cambièt pas. Dins las autrai lengas se diftonguèt, mas en italià e en francés la diftongaso se debanèt sonque dins lai sillaboi dubèrtas. La diftongaso produsièt o en italià, en francés la vocal ò se diftonguèt d'en primier com en italià. Pei mudèt per benir, uè, e en fi. Ë. Dins lai sillabos tampados cambièt pas. Coma cada còp, en francés, la dubertura de la vocal ò depend del tipe de sillabo, vocal ò tampado dins un ò sillabo duberto e vocal ò duberto dins un ò sillabo tampado. En castelhà, totun,

Huésped.
Per exemple, dins un ossillabo dubèrto. Noua.
Nòva.
Nòvo. Nuòva.
Nèu.
Nueva.
Autre exemple. Focus.
Fogu.
Fòc. Fuòco.
Feu.
Fuego.

Encara que i a agut de cambiaments fonetics, la grafia de lei vocalos ei fòrça conservatriç. Ça que la, i a tabé fòrça d'excepcius que vos presentarei dins un autre vidèo. Aqueste vidèo es acabado per vei. Ça que lo vidèo vos a agradat, li podètz balhar un degròs cap amunt e vos podètz tabé abonar a la cadena. Plan mercés e al còp que ven!